Adzan. An?
Ech hunn lo vill Deeg driwwer nogeduecht, wéi een dech virstelle soll, also souwuel an enger Sendung oder wéi een dat géif maachen, wann een dech Kolleegen oder Kolleeginne virstellt. An lo hunn ech dräi Varianten an ech wollt dech froen, ob s de se allen dräi zoutreffend fënns, keng oder ob mer eng Mëschung dorauser baue sollen. Du bass a mengem Kapp op där enger Säit e sangenden. Dänzer, du bass awer och en danzende Sänger. An du hunn ech awer iwwerluet, datt een et nach e bësse méi allgemeng hale kann. An do giff ech der soen, du wäers e coole Mënsch mat interessanten Ideeën a Gedanken, déi ënner anerem an der Konscht. Ausdrock fannen. Kanns de kanns de dat iergendwéi kommentéieren oder fills de dech do also doheem? dat mm, dat dat drëtt gefält mer gefält mer ech kann ech kann ech se net alle kënnen Dach, dach, du kascht dach näischt. also déi déi zwee éischt kann ech mech direkt domadder in identifizéieren An dat drëtt huelen ech och als Kompliment un dofir Merci an jo. Jo ech hunn nämlech iwwerluet, also ech fannen oft gi jo Leit déi Kultur erschafen, mir wäerten nach ganz vill drop agoen, wat s de scho gemaach hues, wat s de wëlls maachen, wéi s de dat méchs. Mee mir fält op, datt wann dat an der ëffentlecher Debatt dran ass, da ginn oft sou Etiketten op een dropgepecht an ech hu schonn Kënschtler getraff, déi menger Meenung no grouss Kënschtler sinn, déi awer zu mir gesot hunn, Um Gottes Wëlle bezeechent mech net esou, ech ka mat deem Begrëff net esou vill ufänken. Mir Mënsche fonctionnéiere jo leider oft esou, datt mer eis all op dee klengste gemeinsamen Nenner wëlle kréien a vläit ass dat heiansdo dee falsche Wee an et ass vill méi schéi, wa mer iwwer dat grousst Ganzt schwätzen an dat giff ech ganz gär haut mat dir maachen, wann s de averstane bass. Of course.
Ma dann héieren d'Leit direkt nom Jingle wat's de ze zielen hues. Yes. Mir sangen den Jingle ëmmer an den an de Réiopnamen, kléngt hei sou ultra schief. Bei dir kléngt et schonn definitiv méi schéin. Oh nee. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Also Edson, ech, ech weess net méi wéi en Dag et war, mee ech weess de Moment nach, wou ech dech déi éischt Kéier héieren hunn a geduecht hunn, okay, dat do vergëss de lo neméi. An dat war wou ech Auto gefuer sinn an ech hunn deng Stëmm am Radio héieren an du hues eppes zesumme mam Lisa Berg, wat mëttlerweil leider verstuerwen ass, mee och eng ganz wichteg a grouss Kënschtlerin ass, hues du zesummen eppes opgeholl, wann ech mech net ieren, an de Rotonden. An et war e Song vun Destiny's Child an dat hunn ech eben immens spannend fonnt, well et ass sou e Mix, fir mech zesummekomm. D'Lisa huet Cello gespillt, ech hunn eng ganz speziell Stëmm héieren, déi ech aussergewéinlech fonnt hunn. Et war e Song aus menger Jugend. Ech ka mech ganz gutt drun erënnere wéi mäi Papp mer deen Album geschenkt huet a gesot huet, Lauschter Power Fraen, dat ass gutt. A jo, säitdeem sinn ech vun dir, o wéi melodramatesch dat elo kléngt, sinn ech vun dir net ganz ewechkomm. Kanns de dech och nach dorun erënneren, wat dat fir e Moment war? Et war en wou ech en Concert an der Rotonde hat, also ech weess net méi genau wéini et war, mee et war am Summer. Voilà, d'Lisa hat dunn eben e Concert och mam Sun Glitters. Genau, du hues Recht, jo, jo. Mam Sun Glitters zesumme gemaach an ech hat, ech weess elo net ob ech virun hinne gespillt hat oder no hinne gespillt an jo, ech weess elo net méi wéi ee Lidd et war vun Destiny's Child. Pay my bills. Ah, also ich, ich weiß nicht, bills, bills, bills, ja.
Genau. Can you ja. pay my bills? Can you pay my... Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Das, ähm, das ist auch ein von meinen Lieblingslieder. Ja, definitiv ein Lied, wo ob Empowerment äh, pocht an, an einfach du als für Ja fir fir eis alle Guerden am Fong fir fir Independence fir Stärk an eis ze fannen an ähm, Voilà. An dat war eben esou dee spezielle Mix, dee mech op eng immens positiv Aart a Weis eben intriguéiert huet, och well ech fonnt hunn, deen Track ass vill Joren al. Dat fënnt een haut net esou direkt erëm an et war e Blast from the past, deen immens agreabel war. Also et war interessant, well et eng kleng Zäitrees war. Eben genau déi Zäitrees wollt ech haut mat dir e bësse maachen. Dat heescht, mir leeë lo e klenge Rückwärtsgang an a probéiere fir déi Leit, déi dech nach guer net kennen, e bëssen e Kontext ze setzen. A vläit gi jo och déi Leit, déi dech scho kennen, nach e puer Saache gewuer. A mir probéieren, wéi mer schonn ugekënnegt hunn, eben esou e bëssen d'Connectioun ze maachen tëschent Konscht, Kultur an Wat kann déi Unempowerment, wéi s de et elo grad scho genannt hues, wat ka se do leeschten, wat soll se net leeschten, wéi vill Kraaft ka se engem ginn? Also ech mengen, do gëtt et ganz, ganz sécher genuch ze schwätzen. Dat heescht, wou kënnt dee Mënsch hier, deem seng Stëmm d'Leit elo hei Nëmmen héieren am Podcast. Also wou, wou fanne mer dech zu, zu Lëtzebuerg erëm zum Beispill? Hm, also dee Mënsch, deen, dee klenge Mënsch äh, ass zu Dommeldeng an zu Colmar-Bierg opgewuess. An ähm, jo, ech kommen eben aus engem Haushalt, wou, wou zimlech vill, vill Musek ëmmer gelaf ass. Meng Elteren, si haten en Café zu Dummeldeng. An ech erënnere mech, datt esou vill Musek vun A bis Z gelaf ass, vu verschiddene Genren, och kapverdianesch Musek. Ech sinn, ech si Kapverdianer, dat heescht ech gouf och scho mat, mat zwou verschidde Kulturen sinn ech opgewuess. Voilà, do kënnt mol, ech géing soen, de Sënn, also den, den, de Feel fir d'Musek an déi Léift fir, fir d'Musek an, an d'Performance hier. Du hues jo Ech wëll do näischt Falsches soen. Hues de en Album oder hues de eng Single, wou een déi Foto vun dir als Kand gesäit, wou s du dee Mini-Ghettoblaster op der Schëller hues? Genau, genau. Jo, dat war eng Single, Essential. An jo, dat war, ech mengen, ech weess net méi genau, wéi al ech do war. Ech mengen, ech hat zwee, zwee Joer. An jo, dat war, dat war och. dee Moment ähm, mäin Accompagnateur. Mm. Also d'Musik war wierklech wéi, wéi gesot iwwerall. Ja. Also déi Däitsch äh, hu jo de Begrëff äh, Schock verlieben an du hunch wierklech also schon die Foto gesinn also ich liebe mm. dat Lied och eierlech gesot also ja, mir kënne ger herno vielleicht och nach iwwer die Video, déi och ganz speziell gemar ass schwätzen. Ja, mir dat ass lo je souguer Hallefwees rezent, wann s du wëlls, bleiwe mer nach e bëssen an der Vergaangenheet. Du hues elo gesot, ënner anerem am Café oder duerch deng Famill koumen do schonn Aflëss. Gouf et do nach aneren Input? Also has de do d'Schoul, déi eng Roll gespillt huet, Kolleegen a Kolleeginnen, d'Tëlee, whatsoever? Kloer, jo. Also ech hat vill Influenzen, wou ech opgewuess hunn par rapport zu der zu der Kultur. Also jo, wa mer wa mer bei der Schoul ufänken, ech mengen, ech gouf do, also mir sinn ëmmer Theaterstécker kucke gaange mat der Schoul. Et war, ech muss soen, et Wann ech lo driwwer nodenken, ass keen Theaterstéck derbäi wou mech markéiert huet oder wou ech mech kann wierklech drun erënneren, ah dat doten huet mech markéiert. Ech weess just, dass mer Theaterstécker kucke gaang sinn an vläicht huet et mech och iergendwou a mengem Ënnerbewosstsinn influenzéiert. Awer wat mech markéiert huet war am véierte Schouljoer, do hate mer an der Klass een Theaterstéck op d'Been gestallt An ech erënnere mech, ech hat d'Roll vun enger Fra an ech war, also ech hunn déi ausgewielt an ech war mer awer net ganz sécher, soll ech et man? Ech hu mech net wierklech getraut an ech erënnere mech, datt meng Joffer deemools, si huet esou, ech mengen low-key probéiert mech ze encouragéieren. An wann ech elo do driwwer nodenken, soen ech mer, datt dat deemools, jo, zimmlech staark war am Fong. Jo, dat dat ze maachen an och dat bëssen e Gespréich doriwwer ze hunn. Lo näischt Direktes, mee einfach fir fir datt dat sech ganz normal, also datt dat ganz normal ass, wat et am Fong och ass. An ech erënnere mech, datt meng Matschüler och net driwwer gelaach hunn. Also si et huet mir wierklech vill Spaass gemaach an ech hunn dee Moment Confort dru fonnt an ech mengen dat war warscheinlech ee vun deene markante Momenter wou ech heiansdo driwwer nodenken an wou ech weess, iergendwou huet mech dat awer gepusht. Dat ass schonn mol interessant. Ech wollt dech elo froen, wat d'Reaktioun vum Ëmfeld war. Mee wat mech eigentlech och interesséiert, dat ass, firwat s de dat dee Moment erausgesicht hues. Also kann ech, natierlech ass et immens schwéier, dat réckbléckend ze soen, mee kann een dat iergendwéi a Wierder faassen? Also ech denken.
Deemools, also ganz déif am Ënneren, wosst ech, wosst ech Bescheed vu menger Homosexualitéit. An ech hunn dat, ech hunn dat ni ausgedréckt. Et war, et war ni e Moment do, wou ech, wou ech dat Konnt ausdrécken. Wou ech kleng war hunn ech och mat mengen mat de Barbië vu menger Schwëster gespillt, awer ech hunn dat ëmmer verstoppt. Ech hunn dat ni gewisen, well ech wosst iergendwou, dat ass tabu, dat ass net fir Jongen. An ech mengen dee Moment einfach déi Opportunitéit ze hunn, dat kënnen ze maachen, dat war jo eppes, wat ech mer dee Moment Geholl hunn, géing ech elo soen. An, mee voilà, warscheinlech hätt ech et och net gemaach, wann, wa meng Joffer mech net esou encouragéiert hat. Jo. Ech muss der éierlech soen, ech war elo e puer Sekonnen um Iwwerleeën, ob ech dech dat iwwerhaapt froen, well ech mengen, dat ass en immens erwuessenen Truc, do no Motivatiounen ze froen. An ech fannen, dass Kanner, an dat si jo Mënschen, déi an der Primärschoul sinn nach an deelweis och am Lycée, oft e vill méi natierleche Bezuch zu Saachen hunn, déi se fir sech einfach richteg spieren. Dat heescht, wann de Fräiraum dofir do ass, dass ee weess, hei, ech spiere mech domat elo wuel, Ech fannen dat interessant, dat ass déi Erfahrung. An, an do gëtt nach guer net esou vill iwwer Gender, Stereotypes, blablabla geschwat, mä dat ass einfach, Hey, dat do deet mir gutt, ech di kengem wéi domadder, ech maachen dat elo. Ech empfannen dat genausou. An dofir denken ech, datt et sollten einfach keng Barrièren dee Moment existéieren, fir einfach engem Kand sou vill Fräiraum ze loosse wéi méiglech, fir datt e sech kann expriméieren an fir datt en einfach ka bloomen an deen an a sech erfëllen an deen dee Mënsch wou en gesäit. Jo, well do wäerte mer sécher spéider nach dozou kommen. Du has jo een Danzprojet gemaach, an deem s de eeben och iwwert déi Natierlechkeet déi bemol onnatierlech gëtt iwwer eist Eruwuessen, da kléngt elo vill méi komplizéiert, wéi et am Endeffekt ass. Ech hunn et elo schrecklech komplizéiert erkläert. Mir kommen zu engem spéideren Zäitpunkt do drop, wéi mer Saache verléieren, also wéi Prozesser, déi mer natierlech eis ugewinnen, eis ofgewinnt ginn an et ganz gutt ass, wa mer eis den Ursprong e bëssen zréck erkämpfen. Mee wa mer nach eng Kéier an d'Primärschoul zréckginn, och do, Kanns du dech schonn fir d'Primärschoul iergendwéi erënneren, dass et Kënschtler oder Kënschtlerinne gouf oder vläit souguer Mënschen zu Lëtzebuerg, déi s de gesinn hues a wou s de, déi dir iergendeppes bruecht hunn, eppes gesot hunn, Kraaft ginn hunn? Also ech war an der Primärschoul war ech obsessed mat MTV, géing ech soen. Ech koum, also deemools war MTV och nach ganz aneschters. Ech weess elo net, wéi et hautdesdaags ass, mee Dee Moment war alles nach sou frësch, d'Videoclips, d'Performances, an dat ass eppes wat ech gefriess hunn. An jo, ech hu mech, also et ware vill Kënschtler, déi mech par rapport zu menger Identitéit influenzéiert hunn. Ech géing soen, also de Michael Jackson huet mech influenzéiert, ech mengen et war, Hie war fir mech kee Mann, hie war keng Fra, hie war esou eppes dozwëschent, wat ech net erkläre konnt. An et war esou bësse wéi en Alien. An ech hu Comfort dodra fonnt an ech wousst, an där Welt wier ech net jugéiert mee kommen awer jo den Prince och ech mengen bei him war dat Gefill och ech mengen e bësse méi spéit hunn ech zimlech vill Kraaft an Empowerment beim Christina Aguilera fonnt well hatt ganz staark och a senger Carrière ee Moment hat seng Sexualitéit ze ze expriméieren an et war ebe bësse wéi eng wéi eng Explosioun ech menge fir fir d'Kultur wier et war bëssen e Schock Awer jo, et huet ganz vill domadder geschwat an och ganz vill domadder gesot. An ech mengen, esou sinn ech och zu engem Zäitpunkt komm, wou ech mir dann aner Froe gestallt hunn. An jo, dat huet dat ebe mat sech bruecht. Also et ass e bësse witzeg, sech op deem Punkt elo ze outen, mee ech mengen, souwuel d'Christina Aguilera wéi Wéiderhin och d'Pink waren déi Fraen, déi mir déi lescht Confirmatioun ginn hunn, dass ech bi sinn. Also dat ass wierklech, et ass en interessant Bild effektiv gewiescht vu Stärkt, also sexueller Power, déi awer net gewalttäteg ass. Ech hu fonnt, dass déi Mënschen enorm vill Energie matbruecht hunn an esou dee. Dat, dat Kierpergefill vun, Ech sinn okay bei mir an ech hu guer kee Problem domadder, dir dat no baussen ze weisen. Et ware Leit, an ech denken, dat kéint ee vläicht och fir Prince a Michael Jackson soen, déi net esou déi Scham och vermëttelt hunn. Also et war net esou déi, déi Urpanik vu wann et iergendeppes a mir dra gëtt, muss ech dat verstoppen oder ech muss mech schummen do an dowéinst. Jo, ech sinn domat averstanen. Also si hunn ech mengen ganz vill Liberatioun mat mat sech bruecht einfach an deems dass se dat gemaach hunn fir wat si passionate sinn mat esou enger mat esou enger Stärkt a mat esou enger Affirmatioun, wann dat Sënn mécht, dass jo dass dat einfach esou vill Freedom mat bruecht huet fir si, mee och fir fir aner Leit déi domadder sech relaten kënnen. An ech denken iwwregens, well deen een oder anere sëtzt elo wahrscheinlech grommelnd am Eck an denkt sou, jo mee dat wat iwwert de Michael Jackson elo bekannt ginn ass, ech denken dat ass ganz ganz wichteg wat erausfonnt ginn ass mëttlerweil an deene Recherchen, ech denken awer net datt dat deem wat hien u Wierkung, hat virun 20, 25 Joer an deem, wat hie verschiddene Leit Positives vermëttelt huet. Ech mengen, dat sinn zwee verschidden Diskussiounsfelder. Also do wëll dat just virausschécken. Mir kënnen iwwer esou Saache kann een diskutéieren. Mir wëllen dat ganz sécher net, also net dodriwwer schweigen, datt et dat gëtt, mee et sinn dann dach ënnerschiddlech Saachen.
Wéi has du dann, also du hues elo scho vum Theater geschwat, kanns du dech esou hallefwegs un dee Moment dann eben erënneren, an deem s du och gemierkt hues, hei do, do muss lo kulturell souzesoen eppes aus mir raus, weess de, am Sënn vun, et geet net nëmmen drëm Konscht ze konsuméieren, mee ze mierken, ech hu Bock ze sangen, ech muss mech beweegen? Also ech mengen deen need for expression, war schon war schon ëmmer bei mir also also wéi ech scho virdru scho sot meng Elteren haten e Café a si hu mech schon ganz fréi op den Dësch gestallt ech menge wahrscheinlech well well se schon gemierkt hunn wéi eng energetesch Persoun ech war an hunn ech och ëmmer performt an dat huet ni opgehal ech hunn ëmmer gesong gedanzt a menger Kummer ech hunn ech war ëmmer zimlech haart ähm, ja, ich war, okay. ich war ziemlich hart. Ich habe wahrscheinlich meine, meine Schwestern genervt, meine Eltern genervt. Aber das war der Gefühl, dass ich es selber muss machen, war schon, war schon immer da. Ja. Ich meine, das ist der große Unterschied zwischen dir und mir, obwohl wir dasselbe alt sind. Bei mir war es ziemlich gut, dass das a menger Kummer bliwwen ass, well et de Mënschen einfach méi Leed bruecht hätt, dat se och nach live wieren. Dofir war ech deemools méi de Mini-Playback-Show-Typ. Mini-Playback-Show hunn ech och gemaach, muss ech soen.
Do muss ech soen, jo, oh Gott, Mini-Playback-Shows, jo.
Mir ginn fir de Sexpodcast bei de Jugendpräis eis virstelle virun d'Jury am Mariendall. An do waren déi éischt Kolonien. An ech weess net, ob s de déi al Kapell am Mariendall kenns? Nee, kenn ech net. Do waren ëmmer d'Mini-Playback-Show.
Also wann s de iwwerlees, wat mir do heiansdo fir blasphemesch Lidder an der Mini-Playback-Show haten, dofir datt dat eigentlech virdrun en hellegen Uert war, do muss ech haut nach heiansdo e bëssen driwwer laachen. Mee. ja west du dann nach was du ähm, an, op denger echter mini playback show gemacht hast also für mich waren so die Et war die Tick tak to Zeit uh. Mäschelzeit also schon vir kurzem nach die Tike fand die sollten enke op Dave den komme 97 mhm. und du konnten sie net komme weil eben von hinnen von der Bühne gefallen war beim Konzer für drin aber für mech war dem so de fat das also die sie musikalisch definitiv net der Weisheit letzter Schluss gewircht Ech hunn et awer interessant fonnt, dass Fraen do doriwwer geschwat hunn, dass ee verhüte soll, dass et och Responsabilitéit vu Männer ass, drop opzepassen, dass ee keng Krankheete weidergëtt. De Fait, dass déi geflucht hunn an hire Lidder a jo och hir Aart a Weis vu Power haten, dat hunn ech trotzdeem deemools schonn awer e bësse cool fonnt. An da ginn et ganz vill düster Säite vu mengem damalege Musikgeschmack, also ech hunn och Prince dann an der Mini Playback Show gemacht. Mhm. Also dat ass, dat ass eng däischter Säit, op déi ech léiwer net ze vill aginn. Mee ech wollt just enke drop zréckkomme, well s de vum Kaffee geschwat hues mhm. äh, vum, vum Kap Ver. Mhm. Also du sos, et wäre verschidde kulturell Aflëss gewiecht. Wat huet dee Mix da bruecht? Also konns du doduerch cool Genremëschungen an dir vereenen? Stoung dat Kënschtleresch heiansdo am Konflikt mateneen? Ass doraus eppes Neies entstanen? Wéi kann een dat soen? Ech mengen, dat ass am Fong dee Prozess, dee bei mir elo umgaangen ass sech ze entwéckelen, well ech elo am Moment dat probéiere méi a meng a meng Musik ranzebréngen an ech embracen meng meng Kultur vill méi. Ech mengen wann een sou als Jugendlechen ass ass dat sou eppes, fir mech op jiddefalls, wou ech bësse wollt wech drécken, dass sou e bëssen ah meng meng Eltere lauschteren dat just, ech lauschteren dat net sou. Awer iergendwéi jo, elo fänken ech un ze spieren, dass ech awer och eng gewësse Léift dofir hunn an dass ech mech méi interesséieren fir fir meng Hierkunft an vun vun wou d'Musek kënnt an wat wat hier Kultur war. Jo dat ass eppes wat elo bei mir sech entwéckelt, mee ech sinn awer jo grouss ginn trotzdem mat staark kapverdianesch Ikonen wéi wéi d'Cesaria Evora, The Barefoot Diva an dat war eng Fra déi einfach gesot huet waat se wollt an si war fearless an jo daat hun ech och vun vun menger Kultur eben konnten ech konnt do rop kucken an voilà ech menge wahrscheinlech ass daat iergendwou bei mir dran. Genau ech wollt fir d'éischt eng Kéier nofroen wéi aal also wéi aal bass du lo genau? Ech sin 3 null Ah, okay, da bass de guer e bësse méi jonk wéi ech. Mee mir sinn an eng Zäit eragebuer, géif ech lo mol soen, an där, an, weess de, an déi Zäit vun der Globaliséierung eragew, gewuess, sou ze soen, weess de, och duerch MTV has de en e Bléck op vill verschidde Musek, déi aus verschiddene Richtunge komm ass a sou weider. An ech fannen doduerch an enger globaliséierter Welt grouss ze ginn oder sou Weltbürger ze sinn, ass jo op der enger Säit immens interessant, immens spannend, immens vielfälteg an ech beobachten dat bei vill, ville Leit, dat so den dat Zeréckkommen vun dem Globaliséierten mhm. se enker ganz ganz no bei se selber, dass dat dann effektiv eppes ass, wat bis méi spéit kënnt, well mir an den riesen Potpourri do ragebuer ginn. Mhm. An dofir fand ich dat gun net verwonnerlech, dat en dann heinsst du recht mi spéit äh, seet okay lo Sinn ech an engem anere Stadium a lo ginn ech lo mol do nach eng Kéier e bëss méi an den, an den Detail kucke souzesoen. Dat, dat mécht iergendwéi, iergendwéi Sënn. Also dass, ech denken, dass verschidde Saachen net ëmmer am Moment konsuméiert ginn oder dass ee sech d'Froe stellt iwwer verschidde Saachen am Moment. A jiddwereen huet een aneren Zäitpunkt, mat wou e sech dann ufänkt iwwert aner Saachen ze befaassen oder dass kënnt iergendeppes an däi Liewe ran, wou dat dann iergendwéi basculéiert an dann dat rabréngt an dat ass interessant.
D'lescht Kéier huet eng Frëndin zu mer gesot, Anne, mir ginn al. An du sot ech, ech giff d'Formuléierung mir wuessen vill méi schéi fannen.
Dat stëmmt. Mir ware jo elo an der Primärschoul. Wou bass de an de Lycée gaangen? Hu sech do Saache geännert? Wéi giffs de déi Zäit beschreiwen? Ech sinn, jo, zu Dikrech am LCD war mäin éischte Lycée. An jo, do hunn ugefaange sech Saachen ze änneren. 't war, 't war alles e bësse méi wéi e Rollercoaster. Also ech mengen, ech hat Ech hat cool Frëndinnen, mee bei de Jonge war ech net sou akzeptéiert. Do huet et dann ugefaangen, dass ech dat Gefill hat, ech konnt net méi wierklech ech selwer sinn, well et war einfach liiert mat Angscht, mat Danger an jo, ech konnt mäi richtegt Gesiicht net méi honnertprozenteg weisen. An jo, voilà, ech hu mech, ech géing soen, 50 Prozent vun der Zäit verstoppt an ech hat 50 Prozent vun der Zäit Angscht. Kann een sou soen, dass dat och nach ëmmer een Deel ass, dee weider verschafft gëtt, zum Beispill a verschiddene Lidder? Also ech hu virdrun zimlech intensiv deng Musek mat Kopfhörer gelauschtert an ech fannen et immens Powerful, also et ass, et ass jo keen, kee Klang, deen, dee verdréift a fortgeet, mee et geet virun, et vermëttelt, hei, ech sinn op engem Wee an dee geet an déi an déi Richtung an ech bleiwen net stoen. An et ass awer ëmmer e bësse sou ee melancholesche Grondtoun an et gi jo vill Texter, an deenen op déi eng oder aner Aart a Weis et jo och drëm geet, wéi vill weisen ech oder wat ass e richtegt a wat ass e falscht Gesiicht oder esou. Also ass dat ze vill gesot vu mir oder kéint een dat esou behaupten?
Also, nee, dat. Huet scho seng Wourecht. Also ech verschaffen lo Saachen a mengen Texter, déi voilà viru Jore geschitt sinn, well ech denken, datt dee Moment, wann een, ech benotzen elo mol dat grousst Wuert Trauma, mee wann ee mat Trauma iergendwéi ze dinn huet, sinn dat Saachen, wou Am Moment s de represséiers an well s net méi wëlls drun denken oder well s einfach wëlls fort dervunner. An déi komme wahrscheinlech dann Jore spéider erëm zréck a voilà, da muss de dee Moment domat dealen. A fir mech war, wéi ech domadder gedealt hunn, jo meng Lidder ze schreiwen an ze performen. Op der Textebene géing ech soen, datt et ass definitiv e Prozess, well wann ech elo zréckkucken op déi éischt Texter an déi éischt Lidder, wou ech geschriwwen hunn, ware meng Texter ganz oft verkleet. Also ech hunn ni, ech hu mech ni getraut ze soen, wat ech, wat ech genau fillen, also well ech warscheinlech Angscht dovunner hat, oh nee, si däerfen dat nëmmen net wëssen oder voilà. Dat, dat heescht, war ganz vill, ganz vill Angscht a mengen Texter an dat, an dat ass fir mech e Prozess, well ech gesinn, wéi ech mech elo wäit entwéckelen a wéi meng Texter ëmmer méi transparent ginn an wou ech, datt ech ëmmer méi straight to the point ginn. Ech gesinn haut wéi vill healing powers dat fir mech huet. Du hues dach een ee Lidd mat engem bloen Prisonéier. Blue Detainee.
Genau.
Well also dorun hunn ech elo ënner anerem missen denken wou s de dat eben erzielt hues. An ech fand do, jo, also ech fand dat spannend, wat s de erzielt hues, dass och op enger Textebene, dass een Kultur als Aus, also oder Konscht als Ausdrocksméiglechkeet ka wielen an dass awer och do dat net just A oder B ass, mee dat e ganz grouse Schrëtt ka ginn, weess de. wann ee bis ufänkt Texter ze schreiwen, dass ee sech zu engem spéideren Zäitpunkt méi traut. Ech fannen dat immens grausam, wat a Lycéeszäiten ëmgeet, also abgeet. Also d'Lycéeszäit war och fir mech eng vun deenen desagreabelsten Zäiten ever. Wat war do, wa mer enker op de Prisong zeréckkommen, wat waren do Befreiungsmomenter? Also wars de frou wou de Lycée fäerdeg war oder gouf et dotëschent Momenter wou s de gesot hues, okay dat do gëtt mer Dat krass. definitiv.
Ech hu lo keen, keen wierkleche Moment wou ech mer soen, okay dat doten huet mir Kraaft ginn. Ech mengen ech hunn iergendwéi Escape an der Musik an am Danzen gesicht. Ech hat deemools zwee schwul Cousinen also ech hunn zwee Schoulcousin an si waren voilà, si ware geout an si hunn hiert Liewen schonn vill méi assuméiert. Ech hunn ech hunn dat staark fonnt an ech hunn dat och nogekuckt an ech hunn awer et war ni, datt et wierklech mech op de Punkt bruecht huet mech elo ze outen, well ech mengen déi Angscht war trotzdem nach ëmmer do an ech mengen dat wat ech wahrscheinlech gebraucht hat war, Einfach vläicht vun engem erwuessene Mann gesot ze kréien, et ass ok. Ech soen en erwuessene Mann, well dat fir mech einfach déi Grupp war, vun där ech rejetéiert war. An ech mengen, et ass wichteg, datt Männer hir Akzeptanz an hir Toleranz hautdesdaags einfach kloer an éierlech verbaliséieren, fir datt fir hir Bridder a Schwëster, fir hir Neveu'en an Niècen, fir hir Kanner, fir dass dat einfach, fir dass et vill méi einfach ass fir si, wa se strugglen mat hirer Identitéit oder mat hirer Sexualitéit, vill méi einfach kënnen mat engem schwätzen. Dat ass jo eppes, wat bei deem. Beréierungsängschte Projet, deen ech elo virdru schonn ugedeit hat, jo definitiv eng Roll gespillt huet. An ier ech elo scho rëm ufänken, dat esou ze erklären, dass kee Mënsch weess, ëm wat et geet, wär et fir dech okay, wann du, wann s du et erkläers, well du has mer et virun zwee Joer am Kader vun engem Interview schonn enk erkläert an do hunn ech et vill besser verständlech fonnt.
Voilà, jo, dës, also ech hat eben déi Campagne gemaach vu Platonic Touch an do drëms, an et ass doriwwer gaangen, datt mir ab engem gewëssene Punkt an eisem Liewen einfach déi platonesch Upake mat deene Leit, wou am Fong eis erzunn hunn, ob et elo, jo, eis Elteren sinn oder Bridder a Schwëster, datt mer dat iergendwann um Wee verpassen, euh, verléieren, pardon. Dat kënnt am Fong sou, sou do drëm, also dovunner, dass, ech schwätze lo mol vun, vun de Männer, well dat ass wierklech do, wou et wierklech staark ass, dass d'Pappe mat hire Jongen dat, de platonic touch Verléieren an dat ass well se sech well se Angscht hunn, also d'Pappen Angscht hunn entweder jugéiert ze ginn als als pädophil oder well se denken, datt jo datt elo d'Zäit fir d'Jongen sech den Touché bei Meedecher sichen ze goen oder esou an. Voilà, an dat ass ab engem Moment am Liewen, wou d'Jongen awer nach net prett sinn, dat, deen, deen Touché ewech ze ginn. An dat ass och bëssen wéi, wéi en, e Rejet. Rejeten ze verschaffen ass jo och souguer fir erwuesse Mënschen am Allgemengen nach net esou einfach. A wann dat zu esou engem fréien Zäitpunkt fir e Kand oder e Jugendleche geschitt, deen en plus net aschätze kann, firwat dee Rejet elo bemol do ass, an dee sech jo net denke kann, Hey, dat do si gesellschaftlech Problemer, et geet net ëm mech perséinlech, datt ech net gutt oder net ok sinn. Also ass dir déi Metaebene dann als Jugendleche kloer gewiescht, datt s de gemierkt hues, Hey, ech sinn net de Problem, mee do lafe puer Saache ronderëm mech verdammt falsch? Nee, ech, ech mengen net, datt ech gesot, datt ech mir geduecht hunn, datt, datt d'Welt ronderëm mech déi crazy kritt. Mee jo, ech mengen, et war ëmmer esou e bëssen, ech weess net, et war einfach esou, oh, et ass eng Phas, ech sinn am Moment, sinn ech net esou, wéi ech sollt sinn, mee also et wäert vergoen mhm. an dann heinz du könnt den an Momenter vun duten an dann as et so okay as et eng Phas werdet vergoen an ähm, ich, ja ich kann haut soen ja alles gëtt besser an ich wëncht ich hat demol so da och fir fir d'Jugendlecher haut, dass Leit ronderëm si sinn, déi soen, déi hinne soen, dass alles besser gëtt. Jo, souguer net nëmmen an d'Zukunft geriicht, mee dass och einfach Saachen an der Géigenwaart an der Rei sinn. Also ech mengen, dat gëtt oft immens ënnerschätzt, wéi vill, du hues et jo och elo gesot, wéi vill déi Tatsaach, dass du einfach däerfs du sinn, An dass du einfach weess, dass een do ass, deen nolauschtert an deen net jugéiert, wéi vill Sécherheetsgefill dat scho vermëttele kann. Do geet et guer net drëm, dass ee vu moies bis owes do sëtzt, fir dass du déi ganzen Zäit Noutfäll kanns hu, mee ech mengen, dat hëlt esou vill Ellendynamik aus esou Situatioune eraus, dass de ebe weess, dass et hallefweegs e Safe Space oder esou gëtt.
Genau. Sou et hëllt einfach sou een klengen et ass ok hëllt souvill souvill Laascht schon schon fort an dass et et weess een net wéivill Power an deene Wierder ass mee do stecht ganz vill Kraaft dran. Ass Musek dann, oder Danz, ass Konscht e Safe Space oder éischter net? Also hues du, kanns du haut Saache maachen bei dengen Optrëtter zum Beispill, wou s du virun 10 Joer nach net gedreemt häss, dass dat iergendwann géif lafen? Also ech spillen och e bëssen drop un. Ech hunn däin, ech konnt leider net op de Concert an de Rotonde kommen, deen ënner Corona-Konditiounen stattfonnt huet, Mee ech muss soen, äh, du wars äh, ziemlich in Schale geworfen.
definitiv, mm. ja, ja, ja. ja, also ähm, ja, ich kann haut definitiv Sache machen, von denen ich niemals gedurcht hun, dass ich dat ging machen oder dass ich, dass ich mich dat ging trauen. So wie lo die Performance, was du lo gesot hues, ähm, ich hat äh, en Kleed un, bei menger Performance d'lescht Joer an der Rotonde. An ech muss soen, ech war och nervös, dat ze maachen. Et war net déi éischt Kéier, wou ech am Fong e Kleed unhat. Also ech hat schonn virdrun hat ech och schonn Räck ugedo, awer meeschtens oben ohne. An dat ass esou, wou déi et nach net ganz feminin ausgesäit oder wou et esou déi zwou Welten openeen treffen an hei hunn ech dann e Rack ugedo an ech mengen dat war dann nach méi befreiend well dat nach méi feminin war fir mech op jiddefalls an ech mengen jo esou Momenter ginn engem einfach Kraaft an dat sinn Challenges fir mech wou ech mer soen Jo, ech, ech kann. An da weess ech och d'nächst Kéier waert ech wahrscheinlech eppes maachen, wou vläicht nach méi Angscht mécht. Mee wann ech dat gemaach hunn, da wäert ech mer wahrscheinlech och erëm soen, jo, ech, ech kann. An dat ass fir mech einfach empowering fir mech selwer. An ech weess, wann ech dee Moment einfach a menger ganzer Éierlechkeet do stinn, dass dat och relatable ass fir déi Leit, déi wëllen an hirer Éierlechkeet stoen. Ech hunn direkt nach en anert Bild am Kapp. Du hues viru kuerzem, ass elo scho e puer Wochen hier, en Track released, wou een dech an enger Kichen stoe gesäit. A mir fält grad op, dass ech net weess, wéi d'Katty Tull ausgesäit. Mee d'Ketti Thull gesäit e bëssen a mengem Kapp, a menger Illusioun, sou aus wéi s du an deem Video. Du mëss Pageschau, mengen ech, ne? Ech man en vegan Cake. Ah, genau.
An du bass jo e bësse vum Look hier esou op de op d'Fifties, mengen ech, getrimmt. Mir wëssen all, dat ass eng Zäit, an där e Fraeneffektiv, also wou gemengt ginn ass, se wäre predestinéiert fir och wierklech just virun der Kachplack ze stoen, ganz problematesch, grouss Debaten aus där Zäit. An ech hu fonnt, an dat fannen ech eigentlech bei esou zimmlech alle Videoen, déi ech bis elo vun dir gesinn hunn, ech fannen dat Kokettéieren an dat Spille mat esou bildleche Messagen, déi ni direkt à la lettre ze interpretéiere sinn, Weess de, dat ass net nëmme kënschtleresch a bildlech interessant, mee déi weisen, menger Opfaassung no, relativ gutt, wéi gutt et engem selwer kann doen, a verschiddene Varianten ze denken, weess de, an ze wëssen, hei, ech muss mech net fir déi eng a fir déi aner Säit entscheeden, mee ech däerf experimentéieren, ech däerf kucken, wat sech wéi uspiert, an et huet verdammt nach mol kee vu baussen oder vu bannen ze soen, dat hei passt do net, well du decidéiers dat selwer.
Also ech laachen, well dat esou esou Clipper ze maachen sinn trotzdem rëm ëmmer liéiert mat Angscht oder ech sinn esou ech ech ech sinn ëmmer esou okay ech wäert dat an dat maachen an okay an an dann beemol ass et souwäit an et kënnt ëmmer méi no an da sinn ech esou oh mäi Gott firwat maan ech dat firwat maan ech dat an An äh, ja, das, das, das wouer, dass den einfach de Freiraum ze experimentéieren ass am Fong cool an dass an dass okay an dass dass net dat eent an dass net dat anert, dass ähm, dat wat et ass an mhm. ja, dass e Moyen fir sech ze expriméieren an fir ech géng so soen Saache rauszefannen, vläicht am Moment, vläicht also wann ee retroaktiv driwwer kuckt. Mhm. Jo, dat ass e Prozess. An du hues et awer bis elo nach ni bereit, läit ech domat richteg? Nee, nee.
Also ech weess lo net, ob dat wäit hiergeholl ass. Ech hu jo virdru gesot, dass Essential, dass de Video mer esou gutt gefält. An ech fand dee interessant, well de Clip jo mat enger Dron gedréint ass. An och do hues de, fannen ech, nach eng Kéier déi verschidde Perspektiven, déi een op eng Saach kann anhuelen. Genau, well do denken ech och grad drun, Dir jongléiert mat Lemons am Clip, ne? Genau, jo.
An deen ass jo och, genau sou wéi, ech mengen et ass Lisa, wou Der op engem Chantier danzt, ne? Et ass och ganz kierperlech. Dat huet mech nämlech elo déi ganzen Zäit nach interesséiert. Du hues op där enger Säit, séngs de, mee op där anerer Säit, danzt de. Et sinn awer béides Sproochen. Dat heescht, mir hunn eng Sprooch, déi sech verbal ausdrécke léisst, a mir hunn eng Kierpersprooch. Et gi och vill Sänger a Sängerinnen, déi guer net danze kënnen. Bei dir ass dat elo anescht. Wéi wichteg ass dir dat, dat Kierperlecht, einfach vun der, vum Ausdrock, vun der Beweegung elo, net vu Kleeder oder esou, mee ass dat eng Erweiderung vum Ausdrock? Definitiv eng Erweiderung, well ech denken, et si Saachen, wou een einfach wou een net kann einfach mat der Parole ausdrécken a mir hëlleft et einfach kënne mäi Kierper ze benotzen an a Saachen domadder ze doen, ze soen, ob et elo par rapport zu zu der sexueller Identitéit ass oder zu einfach human contact oder self identity, dass voilà fir mech wéi en Tool, en aneren Tool an deen, jo, deen erweidert dat anert einfach. Jo, well do fannen ech och deng Interaktioun mat, do si verschidde Dänzer, mat deenen s de méi oft zesumme schaffs an dann heiansdo gesäit een och nei Leit. Also ech fannen och do déi Interaktioun mateneen, och grad bei Lisa an deem Clip wierklech impressionant. Ech hu Leit, déi sech net mat Danz auskennen, dee Video mol gewisen, déi wossten net, dass ee sou schaffe kann. An du so dech, mm. here we are. du därs gär weiter Sache vum Händen kucken. So. Ja, ech, ech muss och soen, ähm, och déi Leit, mat deenen ech schaffen an déi mir hëllefen, meng, meng Ideen auszeschaffen, voilà, ech, ech muss deenen och Credit ginn, well dat ass net eppes, wat ech alleng op d'Been stellen. Dat heescht, Ech muss dem Isaiah Wilson esou vill Credit ginn fir all déi Zesummenaarbecht déi ech mat mat him gemaach hunn, well hien huet fréi mat mir ugefaangen, ob et elo Clipper fir Clipper ass oder fir Performances, an hien huet mech verstan an ech hu mech ni jugéiert gefillt mat him an genau esou och wéi Mat mengem Creative Team Focus, Amereen, Elvis, Navid, Damiano, ech muss einfach elo är Nimm soen, well jo si sinn einfach en Support System deen mech einfach pusht fräi ze sinn an si si sinn einfach do fir mech an si elevaten mech an si soe mir einfach go for it a si sinn déi Leit déi mir soen et ass ok. Well dat fannen ech nämlech, also éischtens fannen ech dat schrecklech wäertvoll, An et freet mech ganz éierlech fir dech, well dat do ass an och enger professioneller Situatioun eppes, wou ganz vill Leit dovunner dreemen an et net hunn a guer net sech bewosst sinn, dass et hinne kann agreabel a gutt goen an engem professionellen Austausch. Wa mer elo souwisou beim Professionelle sinn, Mir hu virdru vun der Konscht, ech nennen et elo emol als potentiellem Ventil geschwat, als an de fréiere Joren. Wéi vill Mutt muss een zesummekraze fir ze soen, okay, dat do huet mech elo laang begleet an ech maachen et elo net wéi all Lëtzebuerger oder bal all Lëtzebuergerin a gi mer eppes mat enger Staatspai sichen? An triwwelen dann e bëssen niewebäi, mee fir ze soen, ech maachen dat do elo Vollzäit, ech investéiere mech, ech gi Konfrontatiounen an. Has de do Schiss oder war dat direkt kloer? Ech mengen, Schiss huet een ëmmer, well een all déi honnertdausend Stëmme ronderëm vu sech huet, déi dann dech froen, okay, wat ass dann däi Plan B? Ok an mëss der nach eppes niewebäi oder? Dat heescht cheese ass ëmmer do mee ech mengen ech hat einfach déif dran eng eng Stëmm déi mech einfach déi déi einfach u mech mech gegleeft huet. Déi ass net ëmmer do well heiansdo sinn Deeg wou een einfach sech och schäiss fillt an voilà net méi esou vill confidence huet mee se kënnt awer oft zréck an dono huet een och Leit wéi wéi dee vun ech elo geschwat hunn, Focus, dat kreatiivt Team wat ech ronderëm hunn vu mir, wou einfach u mech gleewen a si pushe mech an dat mécht dass ech nach méi u mech gleewen, dat ass dat hëlleft. Mir hu lo iwwer also och u sech selwer gleewe geschwat, mir hunn iwwer Supporter a Supporterinne geschwat. Gëtt et da lo awer nach esou eng Zort vu Kritik Géigeniwwer der Konscht, déi s du mëss? Déi dech matprägt? Also, wat sinn do deng Erfarunge? Krus du schonn richteg topeschen, negative Feedback? Krus du schonn negative Feedback, mat deem s de vill ufänke konns, duerch deen s de eppes geléiert hues? Wat sinn do deng Erfarungen? Jo, also Negativen Feedback gëtt et gëtt et ëmmer, mee ech hunn viru kuerzem hunn ech sou e Saz héieren wou ech mega interessant fonnt hunn an et war You can not challenge someone and expect them to not challenge you back an dat hunn ech am Fong mega powerful fonnt An jo, fir mech ass et ass et wichteg, datt ech Kritik kréien, fir datt ech einfach ka mech weiderentwéckelen an datt ech net um selwechte Punkt bleiwen an datt ech mech ka einfach hannerfroen, datt ech mer ka Froen iwwer verschidde Saache stellen. An jo, dat ass dat ass fir mech wichteg. Méi onwichteg ass jo toxesch a gratis negativ Kritik. Dat kënnt och, mee jo ech ech denken dat. seet vläicht net lo direkt eppes iwwer den Artist oder d'Konscht, mee warscheinlech méi iwwer déi Persoun selwer an däre Prozess, an dat huet dann näischt méi mam Artist ze dinn. Jo, an heiansdo kann ee mengen esouguer soe je stäerker an aggressiver d'Reaktioun ass, op d'mannst, an ech wëll dat lo net verharmlose wa Leit blöd ginn, Mee op d'mannst heescht dat, dass deng Konscht eppes an hinnen ausléist, well soss géife si definitiv net esou flippen. Genau, huet et eng Differenz gemaach. Ja, genau. Jo, also et ass wäit dovu gläichgülteg ze sinn. An ech hunn et och schéi fonnt, wéi s du et virdrun ausgedréckt hues, dass Konscht a Kultur och heiansdo iwwer e méi laangen Zäitraum eng Wierkung kann entwéckelen, déi mat der Zäit méi intensiv, manner intensiv gëtt oder verschidden nei Verästelunge kritt. Genau. D'Fro ass e bësse müsseg, Hu mer et gutt hei? Ass et eng flott Spillplaz, Lëtzebuerg? Ass et eng gäil Plaz, fir sech ze entfalten? Oder brauch et Grenziwwerschreidungen, fir d'Erfëllung ze kréien? Ech soen nach ee Quote, The places that will sustain you will also hold you back. An ech mengen, egal wou wou och ëmmer een ass, an et ass ee vläicht ze confortabel do, ass et ëmmer, fir mech mol, eng gutt Idee ze kucke wat nach hannert dem Stréch gëtt. Jo.
Wat s de aktuell jo och mëss, ënner anerem zu Berlin. Genau, jo.
Ech sinn, ech hunn elo meng, jo, ech hu bëssen d'Lëtzebuerger Spillplaz verlooss an sinn elo e bëssen hei zu Berlin an ka scary sinn, mee et ass awer. interessant an jo einfach vu senger comfort zone rauszegoen an nei Saachen ze ze entdecken an an voilà dass dat dat gehéiert zum zum Wuessen derbäi an ech kann nëmmen recommandéieren un un Artisten dass se och iergendwou aneschters solle kucke goen mee bon ech vergiessen awer och net dass ech wierklech dankbar sinn un un Lëtzebuerg well si si hëllefen den Artisten ob et lo mat Fongen ass oder mat einfach hinnen eng Plaz ze ginn, wou se sech kënnen fir net vill Suen oder heiansdo och gratis kënnen austoben. A voilà, dat muss een awer och soen. Also et ass e bëssen e pupege Sproch, mee du hues, also du hues vun der Comfort Zone geschwat, ech muss elo erëm un dee Sproch denke mat Lieben heißt auch loslassen können, well dat jo och mat engem Public ka sinn, wann de Public net nëmme seet, du bass okay, mee de Public dech feiert, glécklech mat der ass, mat dir intensiv Momenter ass, dann ass et natierlech, wéi soll ech dat soen, méi eng Zäit laang natierlech agreabel an deem Kontext ze bleiwen, wou ee Bestätegung kritt. Mhm. An dass grad dee Moment, wou et schéin ass, eng Kéier dat Lassloossen och eppes brénge ka fir herno zréckzekommen. Also kann ech mir virstellen, dass dat, ja. dass dat seg Wierkung net verpasst. Et ass u sech fir eng Relatioun. Genau ech wollt eng, eng oppe Bezéiung. Ja.
ech, ech wollt dat so en dat so ähm, wann en da so fir eng Zäitchen dann ausernee geet, dann ass den mhm. wann en dann zesumme rëm kënnt, dann ass den den Feeling vum Magnéit nach méi äh, intens géng ech soen. Mhm. Ja.
Mhm. ja. ja, an ech meng déi Flexibilitéit iwwer déi mer elo geschwat hunn, déi sech bei dir jo bei ville Saache erëmfënnt, sief et stilistesch, wat den Danz ubelaangt, sief et Genren, déi zesummekommen, sief et kulturell Aflëss, iwwer déi mer elo geschwat hunn. Ech denken och, datt et fir deen een oder aneren, deen elo dës Folleg gelauschtert huet, um Ufank vläicht mega komesch war, vu wegen, Okay, firwat schwätzen se elo iwwer Kultur? Wéinst wat huet dat mat Sex ze dinn a Sexualitéit? An ech si frou, Well ech perséinlech mengen, dass dat elo gutt geklappt huet am Gespréich mat dir, fir ze weisen, wéi vill dat mat Identitéit kann zesummenhänken. Et gëtt natierlech kee gezwongen, do en Zesummenhang hierzestellen, mee jo, ech fannen, dass du als Kënschtler en déck gudde Beweis dofir bass, dass interessant Gedanken e coole Wee kënne fannen, wa Konscht mat am Spill ass. Merci.
Jo, ech denken, dass Kultur. Definitiv do ass, fir ze éduquéieren, ze sensibiliséieren an ze guidéieren. An voilà, heiansdo, ech denken elo par rapport zu mir, sinn ech opgewuess mat net vill Këschten, déi existéiert hunn, wou ech mech konnt drageheien. An voilà, ech denken, dass dat och e bëssen en Job ass vun der Kultur, vläicht, ech weess et net, vläicht méi Këschten ze kreéieren, a wa wann der dono esou vill do sinn, dass se sech einfach dissolvéieren an dass keng Këschte méi existéieren an dass jiddweree einfach existéiere kann ouni Judgement an ouni. Vläicht Labels oder ech weess et net. Voilà, ech denken dat wier cool.
Jo, mir schaffen drun a mir leeschten zesummen eise Bäitrag dofir. Genau. Da géif ech dir op dëser Plaz vill, villmools Merci soen. Ech soen dir och Merci. An da wënschen ech der ganz vill Succès an och kritesche Feedback an denger Zukunft. Merci. A fir d'Leit elo net nervös ze maache mat Terminer, déi se sech net schnell genuch kënnen opschreiwen, ech denken, déi, déi sech fir dech interesséieren, déi fannen dech jo op ganz ville verschiddene Social-Media-Kanäl. Genau, Instagram, @sonmusic, @sonmusic.com, Facebook Ads an an natierlech op Spotify an all déi aner Plattformen, wou et Musik gëtt. Jo, also et gëtt keng keng Méiglechkeet, en net ze fannen. Da giff ech soen. Jo.
Bis geschwënn.
Bis dann.
A maach et gutt.
Du och. Ciao. Ciao, ciao.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Ass dat normal, komesch sexuell Fantasien ze hunn? Sexuell Fantasien sinn Dreem, Gedanken, Verlaangen oder Loscht, déi mat eiser Sexualitéit ze dinn hunn. Et geet hei ëm Saachen, déi mer eis virstellen, alleng oder mat aneren, an déi eis erreegen oder iergendwéi stimuléieren. Bei verschiddene Fantasien huet d'Persoun, déi se verspiert, Loscht, dës iergendwann ze verwierklechen, auszeliewen oder auszeprobéieren. Bei anere geet et vill méi drëm, sech eppes virzestellen oder sech mat eppes ze beschäftegen, wat een net selwer oder bei engem aneren ausprobéiere wéilt, also wat een net verwierkleche wéilt. Eis sexuell Fantasien, egal wéi komesch se sinn, hëllefen eis kreativ ze bleiwen an eng lieweg Sexualitéit ze halen. Mat der Pandemie an den Mesuren, déi op ville Plaze getraff goufen, hu mer méi Zäit aleng a méi Zäit an eis eranzekucken an iwwert eis sexuell Fantasien a Wënsch nozedenken. Sinn meng sexuell Fantasien normal? Ënner kinky versteet sech alles, wat sech ausserhalb vun der sexueller Norm befënnt. Dës Norm ass an all Kultur, an all Gesellschaft, awer och fir all Mënsch verschidden. Zum Beispill ass fir verschidde Folks Analsex kinky, wärenddeems anerer et éischter als prüde ugesi géingen. Dës Norm ka sech och änneren, zum Beispill duerch Bicher wéi Fifty Shades of Grey oder doduerch, datt mam Internet vill Pornoe méi accessibel gi sinn. Duerch Bicher a Filmer kann een erausfannen, datt verschidden Themen, déi fir vill Leit ausserhalb der Norm sinn, vill Interesse fannen, vill gelies a gekuckt ginn a vill Leit wuel doriwwer fantasméieren. Et ginn net vill Studien zum Thema, wat normal a wat komesch ass a wéi eng Fantasien déi meescht gedreemt sinn. Den Dokter Justin Lehmiller, deen ënner anerem fir de Kinsey Institute of Sexology schafft, huet 4.000 Amerikaner iwwert hir sexuell Fantasien ausgefrot. Déi meescht vun hinne, béid Fraen a Männer, hate scho mol Fantasien mat BDSM-Themen. zum Beispill Fetischer, Dominanz, Soumissioun, Fesselspillercher a sou weider. Doraus kéint ee schléissen, dass komesch Fantasië vill méi verbreet sinn, wéi een dat menge kéint an am Endeffekt vläicht guer net sou anormal sinn. An enger anerer Studie hate 60 Prozent vun de Gefrote scho mol kinky Fantasien, virun allem mat Theeme vu Fesselen, Peitschen a Spanking. Dat heescht awer net, dass all déi Persounen och dës Praxissen ausliewe wéilten. Natierlech funktionéieren esou Ëmfroen nëmmen, wann een éierlech äntwert a sech traut, iwwer Tabuthemen ze schwätzen. So, ech hu komesch sexuell Fantasien, an du? huet leider nach ni ee mech gefrot. Sexualitéit an alles, wat aus enger Norm erausgeet, ass een Tabuthema, iwwer dat siele geschwat gëtt. Falls een driwwer schwätzt, besteet de Risiko, datt ee jugéiert oder stigmatiséiert gëtt. An dat ass schued, well, wéi Studien an d'Popkultur eis weisen, hätte vill Leit vill gemeinsam a géingen dëst och erausfannen, wa se oppen iwwer hir Fantasië schwätze géingen. Et brauch ee sech net ze schummen, wann een eng sexuell Fantasie huet, egal wéi komesch dës schéngt.